Umumadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyna öwrülen ajaýyp sungatdyr. Biziň gün saýyn ösýän ata Watanymyzyň buýsanjydyr. Türkmen zenanlarynyň çeper elleriniň, uz barmaklarynyň gudraty bilen döredilen halylarymyz halkymyzyň dünýäde ykrar edilen ajaýyp ýadygärligidir. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Türkmen halkynyň dünýäň medeni hazynasyna goşan gymmatlyklarynyň birem oň özboluşly haly sungatydyr. Halkymyzyň buýsanjy we milli gymmatlygy bolan türkmen halyçylyk sungaty diňe bir el işleriniň kämil nusgasy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, ozaly bilen, Hakyky sungat eseri, çeperçilik senediniň örän seýrek, özboluşly nusgasy bolmak bilen, ol gaýtalanmajak milli öwüşgini bilen tapawutlanýar. Hormatly Prezidentimiz köklerini asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan dünýä meşhur milli haly sungatymyzyň abraýyny, ad-owazasyny, dünýä meşhurlygyny ýene bir gezek belende galdyryp, özüniň Janly rowaýat atly ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Bu kitapda halysy gelin-gyzlarymyzyň diňe bir el hünärine, ussatlygyna baha berilmän, olaryň tebigy gözellikleriň ählisini näzik duýgularynyň, nagyşlaryň dili bilen hiç haçan öçmejek haly sungatynda çeper beýan edişlerine aýratyn baha berilýär. Gözbaşyny adamzat taryhynyň iňňän gadymy döwürlerinden alyp gaýdýan halyçylyk sungatymyzyň döreýşi bilen bagly gymmatly garaýyşlar dogrusynda hormatly Prezidentimiz Janly rowaýat kitabynda taryhçylar türkmen halyçylyk sungatynyň ýaşy hakda näçe jedel etseler edibersinler, bize bir zat mälim, bu hünär döräp, soň ýitip gitmändir, gaýta berkäpdir. we ösüşe eýe bolupdyr. Beýik Perwerdigäriň jomartlyk bilen eçilen sowgadyny türkmen halky uly alkyş bilen kabul etdi we dana wesýet hem mukaddes hakykat hökmünde gorap saklady diýip, aýratyn belläp geçýär. Hawa, hakykatdanam, göreňde nazaryňy egleýän, ýüregiňe rahatlyk, kalbyňa ýakym berýän türkmen halylarynda ajaýyp bir gudrat bar. Türkmeniň milli buýsanjy, Taryhynyň we sungatynyň mizemez mirasy bolan halyçylyk sungatynyň özboluşly taryhy ýoly asyrlaryň çuňlugyna uzap gidýär. Öçmejek sungat. Taryhyň saralan sahypalaryna ser salaňda, şol döwürlerde köşkleri, metjitdir medreseleri haşamlamakda türkmen nagyşlaryndan peýdalanandyklaryna göz ýetirmek bolýar. Türkmen haly nagyşlaryny dünýäň ençeme taryhy binagärlik ýadygärliklerinde-de görmek bolýar. On üçünji asyryň belli syýahatçysy Marko Polo. Bilýäňizmi, bu ýerde iň inçe we reňk babatda hem iň owadan halylar öndürilýär diýip, türkmen halysyna ýokary baha beren bolsa, fransuz syýahatçysy Moder türkmen zenany güle ýakyn, oň reňke duýgurlygyna aklyň haýran. Türkmen gelin-gyzlarynyň ählisem suratkeş. Olar dünýäde iň owadan, iň berk halylary dokaýarlar diýip belläp geçýär. Wenger syýahatçysy Wamberi öz ýatlamalarynda Orta Aziýanyň iň esasy önümleriniň biri türkmen zenanlarynyň meşhur sungaty halylarydyr. Reňkleriň haýran galaýmaly arassalygyndan, matasynyň berkliginden başga-da, bu zenanlaryň şekilleriň simmetriýasyny saklamak başarnyklaram, inçeden duýuşlary ýewropalylaryň gaty köpüsine Aňry otur diýdirip biljek diýip ýazýar. Täzeden döreýiş döwrüniň italýan suratkeşleriniň eserlerinde-de türkmen halylary örän ajaýyp suratlandyrylypdyr. Lippo Memmisiniň bir müň üç ýüz ellinji ýyldaky Madonna, Nikolada Busnakarsonyň bir müň üç ýüz segsenji ýyldaky Mariýanyň peşgeşi diýen eserleri-de muňa mysal bolup biler. Niderland suratkeşi Gans Olbeýiniň Ilçiler diýen eserinde, şeýle hem wenesiýaly suratkeşleriň we Renesans döwrüniň beýleki birnäçe suratkeşleriniň eserlerinde türkmen nusgawy halylarynyň has-da irki nusgalaryny görmek bolýar. Lorenso di Krediniň Pizza meýlishanasy atly suratlarynda-da türkmen nusgawy halylarynyň nagyşlary bar. Ine, şu maglumatlaryň özi-de on birinji, on üçünji asyrlardan başlap, türkmen halylarynyň nusgawy sungat hökmünde dünýäde tanalyp başlandygyny tassyklamaga esas berýär. Änew medeniýetine degişli nagyş nusgalarynyň ählisi müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip, çylşyrymlaşyp, türkmenleriň nepis haly önümleriniň nagyşlaryna siňipdir. Olar gölleriň, gyra nagyşlaryň özenini düzýär we özbaşdak ulanylýar. Summar we Parhaý jülgelerindäki ýadygärliklerinden tapylan gurallar, ýagny güberçek, gyrasy ýiteldilen keser we ýik ýaly tapyndylar Günorta Türkmenistanyň çäklerinde taýýarlanylan çitimli halylaryň gadymylygyny subut edýär. Aýdylanlardan çen tutsaň, onda türkmen halyçylyk sungatynyň öz köklerini gadymyýetiň çuňlugyndan, ýagny Änew medeniýetinden alyp gaýdýandygyna göz ýetirmek bolýar. Bir müň dokuz ýüz kyrk ýedinji ýylda meşhur alym Rudenkonyň ýolbaşçylygyndaky alymlar topary Altaý daglaryndaky gadymy skif aramhanasyny öwrenýärler. Geçirilen gazuw-agtaryş işleri netijesinde Pazyryk depesinden türkmen el halysynyň iň gadymy nusgasy tapylýar. Tapylan haly biziň eýýamymyzdan öňki bäşinji, üçünji asyrlarda dokalypdyr. Gadymy pazyryk halysynyň dokalyş usulynyň hem haşamlanyş tärleriniň, Türkmen oguz dünýägaraýşyna, pelsepesine, şejeresine, tire-urug ýollaryna gabat gelşi haýran galdyrýar. Üç hatarda sekize bölüp ýigrimi dört göl salmak ýörelgesi şol gadymy döwürlerde ulanylan bolmaly. Gölleriň sanynyň ýigrimi dört bolmagy nesilbaşymyz Oguz hanyň alty oglundan bolan ýigrimi dört agtygyna deň gelýär. Taryhy çeşmelerde Oguz hanyň ýigrimi dört agtygyny hersi on ikiden ybarat bolan iki ganata bölendigem bellidir. Pazyr kalysynyň ortasyndaky gölleriň dikligine sany alta deňdir. Gölleriň töweregini tagmalar, janly-jandarlaryň şekilleri gurşap alýar. Geň galdyrýan ýeri, bu nagyşlar şu günki dokalýan türkmen halylarynda jikme-jik gaýtalanýar. Bu halynyň türkmen halysydygyny delillendirýän esaslarynyň biri-de, Goçbuýnuz nagşy bilen baglydyr. Alymlar bu nagşyň diňe türkmen amaly-haşam sungatyna mahsusdygyny tekrarlaýarlar. Ýene bir belläp geçmeli zatlaryň biri, olam biziň halylarymyz dünýäň birnäçe sergilerinde-de örän ýokary bahalara eýe boldular. Olardan Bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýylda Fransiýada, Parižde, bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Nýu-Ýorkda, bir müň dokuz ýüz elli sekizinji ýylda Brýusselde, bir müň dokuz ýüz altmyş dört, altmyş bäş, altmyş altynjy ýyllarda bütindünýä sergi-ýarmarkalarynda altyn medallara, we birinji derejeli diplomlara mynasyp boldy. Häzirki wagtda özboluşly amaly-haşam sungaty, halyçylygyň gadymy ýörelgeleri, medeniýetimiziň tutuş altyn gaznasy milli sungata sarpa goýýan hormatly Prezidentimiz tarapyndan aýratyn alada bilen gurşaldy. Ýurdumyzyň Serdar, Bereket, Esenguly şäherlerinde iň kämil tehnikalar bilen üpjün edilen täze haly fabrikleri guruldy. Milli Liderimiziň türkmen halkynyň ruhy we maddy medeniýetiniň baý mirasyna bagyşlanan Janly rowaýat atly kitaby hakyky sungatyň belent sepgitlerine ýetmegiň ýolunda türkmen halyçylygynyň şan-şöhratyny has-da ýokary galdyrmakda taryhy ähmiýete eýedir. Leýpsigde Parižde, Brýusselde geçirilen halkara sergilerinde türkmen halylaryna altyn we göwher medallaryň berilmegi bu täsin galdyrýan çeper ussatlygyň ýokary derejä eýe bolandygyny tassyklaýar. Ýeri gelende aýtsak, Türkmen halyçylary tarapyndan dokalan Altyn asyr atly haly dünýäde iň uly haly hökmünde Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizildi.